Knockabout Sicilia llum ħajkun kompletament differenti mill-episodji l-oħra li kellna sa issa. Illum fi Sqallija ħanħodkom taraw proprjetajiet differenti, djar f'inħawi differenti ta' Sqallija, djar li jkunu l-vileġġatura ideali jew anke r-residenza permanenti. Għaliex le?

Fil-Malta u fil-Isqallija ħafna noħolmu li jkollna dik il-proprjetà veleġġatura fejn niltaqgħu mal-ħbieb u l-familja tagħna, inqattaw il-vakanzi flimkien u nikkrew memorji sbieħ. U min jaf forsi eventwalment din il-proprjetà issir ir-residenza permanenti tagħna. Għaliex le? Illum dak li se nagħmel fi Sqallija, ħa mmur indur proprjetajiet differenti li jissodisfaw dan il-bżonn. Tlaqna!
Klima tajba, li kelbnin, baħar sabiħ, natura u storja rikka jamlu sqallija l-post ideali fej wieħed ikollu veleġġatura jew jibni ħajja ġdida. Minn Pozzallo ħa naqbad it-triq lejn Modica fejn ser nurikom l-ewwel proprjetà. Tilqagħna ser insibu lil Judith, imwielda l-Ġermanja u llum tgħix Sqallija.
Judith, how long have you been living in Sicily? I've been here living in Sicily since eleven years right now. And what made you move to Sicily?

um, some nice things around, uh, some walk in the nature. So there's really a lot of uh, beautiful things to do in Sicily.
L-ewwel proprjetà li ser naraw edha fl-akwati tal-belt pittoreska ta' Modika, fix-xlok ta' Sqallija. Belt mill-iktar attraenti mimlija storja, kultura u sbuħija naturali. Iċ-ċentru storiku ta' Modica magħruf għall-arkitettura Barokka u numru ta' siti storiċi uniċi, kollha mibnija b'mod drammatiku fuq l-għoljiet. Modica magħrufa wkoll għaċ-ċikkulata artiġġanali, tradizzjoni li tmur lura mijiet kbar ta' snin. 'Il barra miċ-ċentru storiku f'Modica issib baħar mill-isbaħ, natura vibranti u nies tal-lokal mill-iktar akkoljenti.
Din il-proprjetà jisimha Alba u qiegħda f'żona unika mill-iktar trankwilla u solitari. Hawnhekk qiegħed fiż-żona protetta ta' Cava d'Ispica. Din il-proprjetà tgawdi veduti panoramiċi mill-isbaħ, fuq naħa għandek l-għoljiet u mbagħad in-naħa l-oħra tgawdi veduti tal-baħar. Din il-proprjetà ġiet ristrutturata riċentement b'viżjoni ta' stil kontemporanju, tradizzjonali u rispett kbir għall-ambjent. Kollox f'armonija totali mal-pajsaġġ tal-madwar. Kull dettall arkitettoniku ġie ddisinjat u mibni biex jesprimi s-sbuħija tan-natura fl-aktar espressjoni pura tagħha, bi spazju u ambjent distint b'mod funzjonali u sodisfaċenti. Din il-proprjetà qiegħda kollha fuq livell wieħed. Kif tidħol, issib spazju miftuħ li jagħti direttament għall-veranda. F'din il-proprjetà ssib tliet ikmamar tas-sodda u tliet ikmamar tal-banju. mill-iktar komdi. Din il-proprjetà tinkludi wkoll speċi ta' dar żgħira bil-faċilitajiet kollha li wieħed għandu bżonn, ideali għal meta jkollok il-mistednin. Għal privatezza u indipendenza, il-mistiedna jistgħu wkoll jagħmlu użu minn entratura kompletament separata.
proprjetà imżewqa bin-natura madwarha u ma setax jonqos li jkollha ġnien mill-isbaħ, ġnien Mediterranju, sabiex jirrispetta l-ekosistema taż-żona. Fil-ġnien issib żoni differenti fejn faċilment tlaqqa' l-familja u ħbieb biex tiddeverti. u tirrilassa.
Bil-klima sabiħa li toffri sqallija sid din id-dar żgur ser kollu l-opportunità li jgawdi dan il-ġnien, igawdi l-pixxina u jammira dawn il-veduti panoramiċi li għandha din il-proprjetà. B'mod totali din il-proprjetà fiha tmien tikmamar li jinkludu tliet tikmamar tas-sodda, tliet tikmamar tal-banju, living room area ta' 127 metru kwadru u underfloor heating. L-art totali ta' din il-proprjetà hija 4,150 metru kwadru u fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 539,000 ewro. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà u se nsuq fid-direzzjoni ta' Punta Secca, villaġġ tas-sajd li qiegħed 50 minuta bogħod minn Pozzallo. Punta Sekka, villaġġ tas-sajd trankwill, però b'karattru soċjali mill-iktar vibranti. Mal-ewwel żjara f'dan il-villaġġ impossibbli ma torbotx qalbek ma' dan il-port. Karattru tipikament Siċiljan imżewwaq b'baħar mill-isbaħ, bil-fanali koniku. Punta Secca litteralment villaġġ tal-istampi. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, ħa naraw il-propjetà li jmiss, li qiegħda biss ftit metri 'l bogħod mill-baħar.
Nilaqkom lura għal Knockabout Sicilia l-lum ħannidu kompetizzjoni ġdida fl-imkien ma' United Colors of Benetton. Edin noqorbu lejn il-festi, irridu naraw ritratti ta' telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia bit-tema Tal-Milied u dak ir-ritratt li tibagħtuli b'FaceBook u minn bonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtu jista' jrebaħkom rigal li jfakkarkom fina ta' Knockabout kif ukoll f'United Colours of Benetton. Wasal il-ħin biex nara proprjetà oħra u Judith wegħditni li din il-proprjetà hija minn dawk it-tip ta' proprjetà li vera jogħġbu lili għax iġagħluk tkun kreattiv. Ħa naraw naqra.
Din il-proprjetà ġġib l-isem ta' Pietra Marina Fl-opinjoni tiegħi Ġawhra Żgħira tal-Ġebel, opportunità unika u rari għal min għandu passjoni li jittrasforma proprjetajiet b'karattru li għexu fihom ġenerazzjonijiet differenti, jittrasformhom f'ġojjel tal-preżent. Fl-episodji li jmiss naqsam magħkom x'nagħmel b'din il-proprjetà Li kieku kienet tiegħi.
Kif titħol f'din il-proprjetà mill-ewwel teqpa' impressjonat bil-kobor ġmiel u sbuħija tal-kmamar li fiha.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal

biex jikkoordina l-fortizzi kostali kollha fid-difiża tal-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett. Dan huwa bunker li ġie mibni minn konkrit rinforzat u li baqa' jintuża sas-sena 1956. Il-coastal guns tat-Tieni Gwerra Dinjija tal-Forti Sant'Iermu kienu essenzjali biex iwaqqfu l-unika attakk minn fuq il-baħar kontra l-Port il-Kbir Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, fis-26 ta' Lulju 1941. Fil-Forti Sant'Iermu insibu wkoll il-Kappella ta' Sant'Anna li għandha r-reputazzjoni tal-aqdem struttura fil-Forti. Din tmur lura għall-aħħar tas-seklu ħmistax. Aktar tard maż-żmien, din il-kappella ġiet imżejna mill-ġdid bi stil Barokk. Fil-qrib insibu r-ridott li kien wieħed mill-ewwel żidiet mal-Forti Sant'Iermu fl-1554.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn, u miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għall-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta.
Ħafna noħolmu li jkollna dik il-proprjetà Veleġġatura, fejn niltaqgħu mal-ħbieb u l-familja tagħna, inqattgħu l-vakanzi flimkien. Illum dak li se nagħmel fi Sqallija, ħa mmur indur propjetajiet differenti li jossodisfaw dan il-bżonn.

300 metru bogħod biss mill-bajja. Din il-proprjetà ta' warajja tinkludi ġebel tipiku Siċiljan u proprjetà li bi ftit imħabba u kreattività tista' titrasforma ruħha f'ġojjell.
il-proprjetà tgawdi art ta' 1500 metru kwadru. Fil-preżent tinkludi ħames tikmamar b'total ta' 128 metru kwadru ta' bini. Forsi ftit jafu dwar il-passjoni kbira li għandi għal proprjetajiet ta' dan it-tip, proprjetajiet li jkunu antiki, Għandhom ħafna karattru f'dan l-istat għax dan l-istat itik iċ-ċans li żżomm il-karattru però wkoll tittrasforma u tinkludi ideat kreattivi, moderni u tħallat kollox flimkien biex imbagħad toħroġ bi stil uniku. Inkredibbli l-potenzjal li fiha din il-proprjetà. Il-binja eżistenti tippermettilek li tittrasforma l-istruttura F'dar imdaqqsa u mill-iktar komda. Ovvjament, l-art tal-madwar, li hija parti minn din il-proprjetà, tippermettilek li tagħmel pixxina, barbecue area u ġnien mill-isbaħ. Fil-preżent din il-proprjetà qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 180,000 ewro. B'mod personali nista' nagħlaq għajnejja u nimmaġina kif tista' ssir id-dar tal-ħolm tiegħi.
Nerġa' naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ħa mmur Modica, 30 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo, biex nara proprjetà li m'għandekx bżonn tagħlaq għajnejk biex tirrealizza li hija proprjetà tal-ħolm. Din hija Villa Borbone, ġojjell fl-għoljiet Iblej. Malli tidħol f'din il-villa, mill-ewwel toffrilek emozzjonijiet uniċi. Villa esklussiva u aristokratika, imdawra bi ġnien botaniku ta' 7,000 metru kwadru li jtik l-impressjoni li qiegħed f'xi ktieb tal-ħrejjef. Hawnhekk issib kappella privata b'passaġġ pavimentat tal-ġebel li jwasslek fl-istruttura prinċipali.
Kif tidħol f'din il-proprjetà mill-ewwel teqpa' impressjonat bil-kobor ġmiel u sbuħija tal-kmamar li fiha. Kif tidħol fuq il-pjan terran, mill-ewwel issib entrata mill-iktar akkoljenti u mbagħad fuq naħa minnhom issib kċina li tagħti għal laundry room u pantry. Imbagħad fuq in-naħa l-oħra issib kamra tal-pranzu, salott b'ħafna dettalji mill-isbaħ fosthom fireplace, u fil-pjan terran issib ukoll studju u l-ewwel kamra tas-sodda, b'kamra tal-banju privata u kamra żgħira oħra. Il-kumplament tal-kmamar tas-sodda l-oħra ssibhom fl-ewwel sular, B'mod totali, din il-villa fiha sitt kmamar tas-sodda, ħames kmamar tal-banju u walk-in wardrobe. Kull kamra f'din id-dar ittik l-impressjoni li l-arloġġ waqaf jiċċaqlaq.
Ma nistax ma naqsamx magħkom dan il-ġmiel ta' taraġ li għandha din il-villa. Inti u nieżel tgawdi veduti mill-isbaħ tal-ġonna ta' madwar u hemmhekk ħa mmorru issa minn hawn ftit ieħor fil-ġonna ta' din il-villa. Però qabel, nixtieq nitkellem magħkom dwar il-ġmiel ta' madum li fiha din il-villa. Diżinji, tara wieħed u tinsa l-ieħor.
Ladarba toħroġ fil-ġnien, l-għażliet x'tista' tagħmel biex tqatta' l-ħin u tirrilassa ma jispiċċaw qatt. Tista' tagħżel li tirrilassa fix-xemx jew tieħu xi għawma fil-pixxina. Jekk qiegħed f'kumpanija, tista' tilgħab logħba biljard fil-games room. Jekk tinqala' biex issajjar, ma tistax ma tagħmilx xi pizza jew issajjar f'dan il-ġmiel ta' forn tal-ħatab? Apparti l-binja prinċipali, f'din il-villa hemm numru ta' strutturi oħra b'entraturi u parkeġġi privati. Fatt interessanti dwar din il-villa hija li l-art tinkludi borehole li jiggarantixxi ilma biżżejjed għall-bżonnijiet kollha ta' din il-villa. Riċentement f'din il-proprjetà saru numru ta' implimentazzjonijiet sabiex issir iktar effiċjenti fejn tidħol enerġija u tirrispetta iktar l-ambjent. Fil-fatt ġew installati pannelli fotovoltaiċi u sistema li tiġġenera biżżejjed elettriċità għall-istruttura u l-binja kollha.
Din il-ġmiel ta' proprjetà tinkludi l-fuq minn 19-il kamra u art tal-fuq minn 26,000 metru kwadru. Villa tal-ħolm li ġiet mibnija l-fuq minn 200 senilu. Din il-proprjetà unika fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 870 elf ewro.
Tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min jgosta tip ta' proprjetà u min jgosta tip ta' proprjetà oħra. Tara proprjetà u toħlom li tkun tiegħek, però mbagħad tara proprjetà oħra u taħseb li realistikament tista' ssir tiegħek. Illum vera ħadd gost inżur postijiet differenti u proprjetajiet differenti oħra fi Sqalija. Żgur li mhux ser tkun l-aħħar opportunità tiegħi li nagħmel hekk. Qabel ma nħallikom u nagħlaq Knockabout Sicilia nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify Irridu narawkom attivi, rridu naraw ir-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-isport. Ibagħtuli dawk ir-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u grazzi għal Flexis Fortify tistgħu terbħu il-kura għall-ġogi tagħkom. Jien b'Knockabout Sicilia niltaqa' magħkom il-weekend li ġej. Ciao!